A mir si back! Alright!
Du, du, du, du, du, du. Hal op ze Du, flirten, Anne. du, du, du. Ey!
Hunn ech grad gehinnt, wat d'Thema vun dëser Woch ass. Wat dann? Ech?
Sinn ech et?
Net d'Backstreet Boys. Mee ech.
Flëtten!
Dem Anne seng Flëttechniken, weltbekannt!
Oh, Monsieur! Dir hutt awer schéine Brëll! Dat hei ass méi wéi Sex. Mam Kelly, mam Tessy a mat mir, dem Anne. What?
I'm menstruating!

Vu mir?
Mengs de ech wier hei de Flirt-Expert? Ma ech géing soen, du hues bestëmmt Recherche gemaach. Kee Virwëssen, just gutt recherchéiert. Empiresch Fuerschung bedriwwen. Ooh.
Komplimenter man ass eng Form vu Flirten. Wow. Sief et par rapport zu eppes, wat eng Persoun mécht. oder wéi eng Persoun ausgesäit. Ech muss fir mech selwer soen, ech dat net gär hunn, wa Leit einfach generell soen, du gesäis gutt aus, well ech net weess, wat dat bedeit a wéi ech soll reagéieren. Ah, merci!
Dat wär eng Optioun. Jo, mee ech kann näischt dofir, wéi ech ausgesinn, wéi ech op d'Welt komm. Halt däi Mond! Soss esou e Schäiss net zu mir, wann ech gleeft! Esou. Nee, ech fillen mech wierklech mega onwuel, wann een, also wann een einfach seet, deng Schong si cool oder. Däin neie Brëll ass cool. Do kann ech Merci soen, well ech hunn e Choix getraff. Et hänkt och dovun of, wéi eng Persoun dat zu engem seet. Also wann d'wierklech einfach nëmme mierks, dass et vun Häerz kënn, esou, ass et eng Saach. Mee wann eng Persoun dat seet an dech dann ustarrt an op eng Reaktioun waart an s de mierks, ah ok, et geet där Persoun grad just ëm meng Reaktioun an ech weess net, ech fille mech einfach onwuel derbäi. Mee elo si mer bei Komplimenter anstatt bei Flirten, oder? Dat kann eng flott Form sinn. Also ech mengen, wann eng Persoun der exzessiv Komplimenter mécht. Wat ass dann d'Definitioun vu flirten? Et gi bestëmmt ganz vill Definitiounen, mee eng dovunner ass zum Beispill, dass de enger Persoun signaliséiers, dass de un hir interesséiert bass, dass de se gär gees e bësse besser kenneléieren, a wéi enger Form och ëmmer, vläicht sexuell oder romantesch. Also dat ass warscheinlech esou den Haaptgrond, firwat d'Leit flirten. Oder kann een och Vläit en einfach just well ee gären hätt, datt déi aner Persoun un engem interesséiert ass. Jo. Egal ob ee selwer un där Persoun interesséiert ass oder net. Jo. Déi vill Motivatioune fir ze flirten. Jo. Sécherheet.
Sot ech grad.
Ech froe mech dat heiansdo.
Ech froe mech wierklech heiansdo, ob Fraen net deelweis och einfach flirte fir sech méi sécher ze spieren. Well wann s du weess, Déi Persoun ass u mir interesséiert, dann ass d'Chance. Manner grouss, fir dass déi dech géif attackéieren. Allerdéngs kann dat dann och zimmlech leescht op déi aner Säit ëmschloen. Wat se méi un dir interesséiert ass, wat d'Chance méi grouss ass, dass se dech attackéiert. Et ass eng Tightrope, déi mir hei hunn. Jo, et gi keng Gewënner, keng Gewënnerinnen. Heiansdo schonn, mee heiansdo net. Matenee schwätzen kann eng Method sinn, fir däin Interesse ze. Kommunizéieren, also prinzipiell wann s de eng Persoun wëlls kennenléieren, kanns de einfach mat hir e Gespréich ufänken. Mega crazy Idee. Eye-Kontakt maan.
Jo, Eye-Kontakt natierlech, woubäi starren dann och erëm iergendswéi. Iergendswéi net cool ass. Hm, komesch.
Hal op deng Matmënschen unzestarren.
Laachen. Jo, iwwer all Schäiss laachen, deen déi aner Persoun seet. An Kierperkontakt. Jo. Also sech widder deen drécken.
Am Bus. Genau. Widder friem Leit.
Nee, natierlech net. Hand upaken oder Schëller upaken, wann ee mat engem am Gespréich ass. Net bei iergendenge Friemen, deem seng Hand upaken. Esou einfach sou duerch de Café leeft, sou jidderee seng Hand zou uleet. Ba, ba, ba, ech hunn mam ganze Café geflirt. Also et gi sou bestëmmte Plazen um Kierper, wou et jee no Bekanntheetsgrad méi akzeptéiert ass oder manner akzeptéiert ass, ugepaakt ze ginn vun anere Leit. Éischtens sollt een dorop oppassen an och einfach, wéi déi aner Persoun drop reagéiert. Mee dat gëllt bei alle Flirt-Techniken, well wann déi aner Persoun sech offensichtlech dobäi onwuel fillt oder duerch hir Kierpersprooch signaliséiert, dass se dat net wëll oder et hält kär seet, dann ass am Fong de Moment fir opzehalen. Mee ech fannen souwisou, ech fannen Flirte kann eppes mega aggressives hunn an ech fille mech heiansdo mega onwuel derbäi, well ech net weess wéi ech do eraus eraus ka kommen, well du soos zwar elo Kierpersprooch an wéi déi aner Persoun dorop reagéiert an esou, mee du wëlls der aner Persoun jo net op d'Féiss trëppelen an wat ass wann ech elo soen, hei sorry mee ech hunn dat net sou gär dass du dat méchs an ech hunn dat awer falsch interpretéiert an deen huet guer net mat mer geflirt an herno wierkt ech wann ech méi arrogant gewiescht wier. Sou ech fannt dass bréngt een an eng zimlech komesch Situatioun heiansdo. Dass ebe grad wann een dech géif upaken op enger Plaz wou s de et net gär hues, géifs de soen oder signaliséieren iergendswéi, dass de grad do net esou gären ugepaakt gi bass. A fir nach e Beispill ze nennen zu deem, wat ech virdru gesot hunn, Wann een eng Persoun upeekt a sech net sécher ass, ob si dat appreciéiert, kann een ebe froen, Ass dat ok? Net, dass dat d'Situatioun onbedéngt vill méi einfach mécht, fir dann ze soen, Dat ass iwwerhaapt net ok, huel deng Hand do ewech. A wann een et scho gemaach huet, ass et vläicht och ze spéit, fir ze froen, ob et ok ass. Jo, mee nach ëmmer besser wéi dann guer net ze froen, falls eng Onsécherheet besteet. Also et kënnt ëmmer mol vir, dass een e bëssen ze wäit geet, däischt soulaang een aus senge Feeler léiert. Mee et ass trauregerweis esou, dass Fraen am Fong sozialiséiert ginn, fir sech onwuel ze fillen a Situatiounen an hir Toleranz dofir vill méi héich ass wéi bei Männer. Dat heescht, jo, vill Fraen denken, dass et. zu romantegen oder potentiell romantegen Interaktiounen einfach dozou gehéiert, sech och emol onwuel ze fillen an d'Gefill ze hunn, do ass grad eng Grenz fir mech iwwerschrëtt ginn oder ech hu signaliséiert, datt ech net wëll an den Typ zum Beispill gëtt sech nach méi drun. Et ass net esou einfach, wéi ee mengt. An dann, wat nach ass, ass mengen ech, datt se vill Leit och frëndlech sinn mat flirte verwiesselen.
Hm. Ähm. A wéi enger Hinsicht? Also ech hat et eng Kéier schonn ugeschwat bei dir, dass ech oft gesot kréien, ech géif mat Leit flirten an ech esou, hä, ech hunn elo mat kengem geflirt. Oder dass dann Typen heiansdo mengen, ech géif mat hinne flirten, well ech frëndlech mat hinne sinn, well ech laachen, wa se eppes soen, well ech mat hinne schwätzen. An dat ass da scho bal ze vill. Et ass wierklech esou, wéi heiansdo hunn ech d'Geféhl, du dierfs just mat enger anerer Persoun wierklech schwätzen, wann s du un där interesséiert bass. Virun allem Frae mat Männer an ëmgedréit. Jo, also wann een net scho gutt Kolleegen ass, ne?
Mee dann ass direkt, dat ass esou en Zeechen, jo, da muss s du jo kloer interesséiert sinn, well soss géings du net wëlle mat mir eng Conversatioun hunn. What?
Mee wann ech flirte wëll, weess ech net, wéi et geet. Also, wat mer elo schonn haten, ass Komplimenter maachen. Bléckkontakt hierstellen. E Gespréich ufänken. Beréierungen. Laachen.
Laachen.
Dann ginn et nach esou Saache wéi zuvirkommend sinn oder seng Hëllef ubidden oder engem eng Freed maachen, doduerch dass ee fir ee kacht oder engem e Kaddo mécht oder wat och ëmmer. Ass dat flirten? Dat si bësse méi. Jo, kloer.
Dat ass jo eng Aart a Weis fir. engem Opmierksamkeet ze schenken an also ech mengen wann een do gutt Kollegen ass, ass dat elo wahrscheinlech net esou mega opfälleg, mee wann awer eng Persoun déi s de grad op enger Party kenne geléiert hues seet hei ech hunn der Kichelcher gebak dann ass dat vläicht Flirte jo. Ok. Also all déi Saachen déi mer elo opgezielt hunn kënne Flirte sinn, mee mussen net. Also et hänkt eeben och vum Kontext of an. Oft ass et och eréischt eng Kombinatioun aus alle méigleche Saachen. Ass kloer elo, wa mir een e Bouquet Blummen heem schéckt, dass dee mech bestuede wëll. Ass ganz eendeiteg. Also dat fannen ech och eppes. Fir mech ass total onméiglech rauszefannen, ob ee mat mer flirtt oder net. Ech kann dat guer net aschätzen. Bon, Bouquet Blummen bei mech heem schécken, dat géing ech scho soen. Géing ech wësse wat domat gemengt ass, mee fir de Rescht. Ech muss soen, bei Typen funktionéiert mäi Radar wat dat ugeet wesentlech besser wéi bei Fraen, well jo, et ass einfach anescht. An jo, ech weess och net genau wourun et läit, mee ech mengen et läit éischter dorun, datt Frae sech einfach ënnerschiddlech matenee verhalen wéi Männer a Fraen. Also ech mengen ënner Frëndinnen ass eng Beréierung méi gängeg wéi Zwëschent Männer a Fraen, also eng casual Beréierung oder jo bestëmmt Saachen, also mee bei Männer sinn ech mer och net ëmmer sécher, heiansdo sinn ech och einfach nëmme verwirrt well ech se sinn. Eigentlech interpretéieren ech dat grad als Flirte mee ech si mer net wierklech sécher an dat irritéiert mech och dowéinst, well. ech dann einfach mierken, dass meng, meng Virurteeler, dass déi iergend, also dass ech esou gewëssen Erwaardungen internaliséiert hunn, dass en Typ sech op enger Party nëmmen nieft mech sëtzt a mech an e Gespréich verwéckelt, wann en u mer interesséiert ass, also virun allem wann e sech esou drun hält. Op enger Fra géif ech, hätt ech dee Reflex net, dat esou ze denken.
Ausser ech weess, dass déi Fra sech fir Fraen interesséiert, dat mengen ech ännert dann och eppes. Interessant.
T'ass alles esou komplizéiert an. Oh jo.
Ech hunn, mengen ech, just gemierkt, dass Männer aggressiv flirten, wann d'Chancen zimmlech kleng sinn, dass do iergendeppes kéint sinn, à la e Friemen iergendzwëschen engem Café, also weess de, wann et esou méi ass, esou oh ech muss elo iergendwéi eppes beweisen oder esou. Wann awer Leit flirten, déi ech gutt kennen. Dann ass et meeschtens méi subtil. Jo, wa méi um Spill steet och. Jo, genau. Eng subtil Form ass sech ze zecken oder sou e bëssen de Geck mateneen ze maachen. An ech hunn am Fong réischt gemierkt, dass dat eng Form vu Flirten ass, wéi ech e Buch iwwer Brokeback Mountain gelies hunn an du war ech esou, ah jo, krass, dat hunn ech och scho mat Frae gemaach, fir déi ech mech interesséieren. Also dat war esou meng, am Fong meng Haapt. Flirt-Method, ouni dass ech dat onbedéngt esou realiséiert hunn. Haha, krass. Well dat esou eng mega subtil Aart a Weis ass. Jo, wéi komesch.
Frou mech virun dat läit. Also firwat dass een denkt dass dat eng gutt Aart a Weis ass. Also wat dat soll bewierke richteg esou. Well du weess, also well du weess jo wann een engem e Kompliment mécht, denkt een ah jo dat mécht dass dee sech gutt fillt an dass dee mierkt dass ech iergendeppes gären hu wat déi Persoun gär huet oder esou. An ech froe mech wat esou d'Motivatioun ass hannert. mat engem de Geck maachen oder? Also dat hei ass jo lo net wierklech fir deem aneren ze signaliséieren, dass ee sech fir een interesséiert, mee am Fong éischter fir et ze verstoppen. Dat heescht, ech mengen dohier kënnt dann d'Motivatioun fir am Fong de Contraire vun engem Kompliment ze maachen, well ee sou Angscht huet ertappt ze ginn. Kéint ech mer virstellen, dass dat op jidde Fall mol eng Roll spillt. Flirten ass eppes Schéines, Flirten ass eppes Flottes, wat ee gäre soll maachen a ka maachen, mee Dass d'Grenz zu Belästegung ass mengen ech eng zimmlech schmuel. Dat heescht, et ass wierklech do immens wichteg, dass wann een et mécht, dass ee gutt op deem anere seng Kierpersprooch oppasst an och op Powerdynamik oppasst. Well wann ee weess, dass een an enger Positioun ass, wou ee méi Power huet wéi déi aner Persoun, dann ass et warscheinlech net ubruecht fir mat där ze flirten.
Wann s de e Chef bass an enger Entreprise, flirt net mat dengen Employéen. Wann s de e Proff bass, flirt net mat denge Schüler. Hal einfach op domat.
Also meng preferéiert Method fir ze flirten ass, mäi Bauch auszestrecken a sou driwwer ze fueren. Et huet bis ënner ëmmer geklappt. Sehr gut. Ass meng absolut Lieblingsmethod, kënnt mega gutt un. Nee, wat ech haaptsächlech maachen ass, jo, probéieren, Leit zum Laachen ze bréngen. Ech, ech mengen net, dass ech flirten. Ech mengen, dass meng Method ass, mech iergendsouch ze verstoppen an ze hoffen, dass déi Persoun mierkt, dass du un hir interesséiert bass. Ja. A wéi funktionéiert dat esou? Jo, da gutt. Cool. Jo.
Dat sinn eis Tipps, also entweder verstoppen oder Bauch ausstrecken. Ja.
Oder, einfach ëmmer. Oder wann du Brëll hues, da géng ech wierklech de Brëll ëmmer sou no vir an no hannen drécken, sou op der Nues sou mm. ur, ur, ur, ur, maachen während dem. Äh, ech mengen, dass oh, dat oh. ëmmer dat ass en ziemlech kloer Signal. Also ech hat nach nie een, den dono geduercht huet, oh, flëttert lo mat mer, flëttert net mat mer. Äh. Oder einfach ëmmer all Dag genau déi nämlech Kleeder un, wou e wéi däi Schwarm.
Mirroring, jo, dat ass eng mega gutt Method. Oder an dech och ëmmer genau esou sëtzen a genau esou halen a genau dat selwecht soen. Einfach all Saz widderhuelen. Jo,
mee Mirroring hues du zwar grad als Witz elo gesot, mee dat ass och eng gutt Flirttaktik. Mee natierlech subtil. Mee wann s du änlech dech behëls wéi déi Persoun, déi virun der steet, da kënnt dat déck gutt un. Ech mengen dass lo keng Froe méi oppe sinn, oder? Okay, ech géing soen, mir gi lo eriwwer séier bei d'Kelly, éier d'Tessie. Éier dat hei ausaart. Total ausaart.
Mir einfach nëmmen ze vill flirten. Korrekt.
An dann, Äddi, bis d'nächst Woch. Äddi.
Eng gutt Fro, gutt gefrot! Wat ass den Ënnerscheed tëscht Pornosex A realem Sex? Dir denkt iech elo bestëmmt, Jo, ok, dat weess ech schonn, ass dat net offensichtlech? Mee wann ee bësse méi laang driwwer nodenkt, Nope. Ech hunn eng kleng Lëscht gemeet. Éischtens, fänke mer un bei deem offensichtlechsten, Pornoe sinn e Film. De Sex fënnt also an engem ganz anere Kontext statt wéi reale Sex. Do gëtt et eng Persoun, déi sech en Dréibuch ausdenkt, een, wou se den Nodeg net mécht, de Pizzalieferant oder de Catering, deen den Dréi, déi meeschtens puer Deeg daueren, mat Iesse versuergen, Leit, déi Duten opstellen, Leit, déi Tounengelen unhalen, eng Persoun, déi Regie mécht, eng, déi kuckt, dass d'Bild gutt ass, etc. Etc. Dir wësst, wourobber ech eraus wëll. Et gëtt och eng Persoun, déi mécht Kostüm an déi mécht Make-up. Dat féiert mech zu mengem zweete Punkt. Kierper, Am Porno ass all Pickel, deen een um Kierper huet, sief dat um Réck oder vum Raséieren am Genitalberäich, mat Make-up fortgemeet oder gëtt dono an der Postproduktioun retouchéiert, jee nodeem wéi vill Budget de Film huet a fir wéi ee Public en gemat ass. Mee den Ënnerscheed zu dem reale Liewen ass net nëmmen, dass Kierpere makellos sinn, mee och, dass se all méi oder manner d'selwecht ausgesinn. Vulven zum Beispill sinn ëmmer relativ symmetresch an hu kleng Vulvalëpsen, D'Penisser dergéint si meeschtens iwwerduerchschnëttlech grouss. An dat ass elo nëmmen d'Beispill vun de Genitalien. Am reale Liewen hunn d'Leit ganz verschidde Kierperen. Se sinn net all dënn, verschiddener hunn Cellulite, Liewerflecken, Deensträifen oder Brëscht déi ganz anescht ausgesinn wéi déi am Porno. D'reellt Liewen sollt een also net mat deem vergläichen wat een am Porno gesäit. All Kierper ass schéin. Och de Punkt 3 op menger Lëscht huet mat Kierper ze dinn, nämlech Hoer. Fir datt een alles ka gesinn, hu Pornoduersteller a duerstellerinnen meeschtens keng Hoer. Dat ass vill Aarbecht, raséieren, waxen, zupfen, schminken a sou weider. Dat sollt een am reale Liewen net vun engem selwer an och net vun aneren erwaarden. Ob een Hoer op bestëmmtene Plazen huet oder och net, ass ëmmer engem selwer iwwerlooss. Véiertens, Konsens. Am Porno hunn d'Leit ëmmer Loscht op Sex. An dat ass jo och d'Handlung, also schonn ok. Mee a reale Begéignunge sollten all Bedeelegter sech virdru sécher sinn, datt si an hir Partner oder Partnerinnen averstane si mat deem, wat grad geschitt. Bei Pornodréien ass et meeschtens esou, datt virdrun e Kontrakt gemeet gëtt, wou festgeluecht gëtt, wat ok ass a wat net, a wou ee virum Filmen driwwer schwätzt, wat ee genau mécht an esou weider. Mol ofgesinn dovun, datt bei realem Sex net alles sou duerchgeplangt ass, wéini ee mat weem wéi eng sexuell Praxis mécht. Ass Konsens eppes, wat déi ganzen Zäit hiergestallt gëtt a wat een ëmmer muss rëm duerch Kommunikatioun ofchecken? Am Porno schwätzen se net mateneen. Et gëtt erausgeschnidden, wa se zum Beispill d'Positioun wiesselen, wat meeschtens e bësse komesch ausgesäit, oder beschwätzen, wat se wéi wëlle maachen. Soit, doriwwer kéint ech elo nach laang schwätzen. Gi mer zum nächste Punkt. Fënneftens, Geräischer. Och wa Leit am Porno net vill verbal matenee kommunizéieren, héiert ee Stëmmen, bezéiungsweis wuel éischter Stöhnen. Virun allem Frae sinn a Pornoen zimmlech haart, dovun ass awer bal alles bis dat meescht gespillt, zumindest am Mainstream-Porno. Am reale Liewe sollt ee sech net erwaarden, datt déi Persoun, mat där ee Sex huet, direkt lass stöhnt bei all Beréierung. Datt eng Persoun vill Geräischer mécht, well se et aus dem Porno kennt, heescht ausserdeem net, datt se et onbedéngt gär huet, wat ee mécht. Am Porno geet et meeschtens zimmlech direkt vu kuerz d'Genitalien upaken oder Oralsex hunn, hin zu penetrativem Vaginalsex. Dat heescht, datt eppes an d'Vagina agefouert gëtt, meeschtens e Penis. Dat, wat ee Virspill nennt, also alles wat virun der Penetratioun kënnt, ass awer fir déi meescht Leit e wichtege Bestanddeel vun hirem Sexualliewen. Et ginn och eng jett Leit, déi keen oder net oft penetrative Sex hunn, Sex ass et trotzdeem. Dofir ass och e bëssen dat Konzept vu Virspill am Fong ze hannerfroen. Siwentens, Analsex. Analsex ass zimmlech üblech a Pornoen. Am reelle Liewen hunn awer net all Leit all Kéiers oder jeemools Analsex. Dat gëllt och fir aner Sexpraktiken. Am real life wiessele vill Leit mol net d'Stellung wärend se Sex hunn. An dat ass mega ok. Wann Blümchensex entre guillemeten dat ass wat engem Spaass mécht, go for it. Et sollt een dat maache wat engem selwer a senge Partner oder Partnerinne gutt gefält, net dat wat een denkt, datt ee gutt fanne sollt. Aachtens, Kondomer. Safer Sex ass sou eng Saach a Pornoen. Am Porno ginn, wéi bei den Hoer, virun allem keng Kondomer verwennt, fir dat d'Genitalien besser siichtbar sinn. All Performer a Performerinnen sinn awer getest op sexuell Krankheeten, soss kéinten se net schaffen. Duerch Pornoe kéint een awer d'Empressioun kréien, dass Kondomer keen Deel vu Sex sinn. Néngtens, de Cumshot. Sou heescht an der Pornoindustrie déi Kameraastellung wou de Mann op e Kierperdeel vun enger Fra ejakuléiert. Net all Leit hunn dat gär, dofir muss een am reale Liewen virdrun driwwer schwätzen. Mat dem Cumshot hält meng Opzielung och lo op. Wat d'Leit oft vergiessen ass dass pornografescht Material keng sexuell Bildung ass. Et ass kee reale Sex, et ass Fiktioun a vill Aarbecht. Wuelbemierkt hunn ech lo fir de Mainstream Porno geschwat. Et ginn eng Rei Leit, déi probéieren, der Mainstream-Porno-Industrie eppes entgéintzesetzen. Vläit maan ech jo deemnächst eng Rubrik zu feministeschem a fair produzéiertem Porno, wee weess. Wann der Froen dozou hutt oder nach weider Ënnerscheeder gesitt zwëschent Porno-Sex am realen Sex, schreift eis gären op.